TV Africa munokuwana pane panoitwa zvemaphotoshoot mukasvika tine masini ese tinoita photoshoot dzese dzamunoda tinotengesa bhutsu nyama tine hembe nyama tine masini plus toisa podcast saka nhasi pane nyaya iri kupisa zvamanje manje ka tinovakomana two vachange vachikangana panapa isu toita kunzwa kuti munotiwo chii mazimbabweans muchinzwa nyaya iyi handiti handi nechimwe chibaba changa chichindikudza sandasvika panapa zvanzi panyaya dzemujolo ka padangoshandiswa keshi Kana kana usina cash hausi chinhu waiziva saka zvanzi kana utori chibaba la chaunofanira kutoita unofanira kutanga watopinda mumaworks wobva wanohasela saka tina mukoma Victor mukoma Victor metai muchiya muchikwazisana nemhuri yeZimbabwe mukoma Victor yo yo yo wagwan wagwan wagwan wagwan Zimbabwe Hey, eh, this is Victor Menyaneke Ration. Yes, eh, tiripo panapa pahatirare podcast yes. tamboya uzombosangana nemhuri yezimbabwe tichimboonesana kuti zvekufamba sei munyaya dzemujorisi hey. Eh, tine chimukomana tanaka hanzi boy tanaka kaauya iye mukomana yeyeka ndeyokustinge men association haasi kuda zvese izvozvo hamene kana inenge timushadhaya chedu Tumafekti twanga achindiudza apa kutaura zvanzi handipe kana munhu kana yala zvanzi kana pondo handipe inini yangu ndinodya ndega mukoma tanaka sanganai nemazimbabwe
Yes, sir. Yes, yes, yes. We've come, we've come to enlighten uh, the Zimbabweans. Eh? Mm. Yes, yes. Saka eh, tofamba nekuti eh, usangoburitsa buritsa, usangoipa ipa. yes, sir. Yeah.

First of all, chinhu chinoitika ndechekuti mari kuti ibude mm. inofanotangwa ngeiripo inini mari ndinayo asi yekupa musikana anezvatiutaura kuti love inakidze usangane mwana for the first time mm. haakuzive mm. iwewe handi chinhu mm. chikudiwa ka ukufanira kumupa that thing chinomuexcita waiziva something chinongomuelevata chinomubudisa mupfunga yekuti ona uyu munhu is a stranger and ndikuda kucreate a friendship ukuda kucreate a relationship You have to have money. Pane pamwe kwete kuti ukufanira kutengera musikana mota but pamwe pacho chimwendawo naye kuchicken mart ombomutengerawo ka eh, one two omutengerawo shwama ombodyawo shwama musikana kwete kuti umupe eh, 500 dollars yausina iwe tamira 100 mutengerawo one two izvozvo zvikuitika panguva iyoyo but ombomurakidzawo kuti aiwa wonaka bhebhi Eh, isusu zvinhu zvinogona kutonakidza hmm.
manzwa mukomana zvaasasezvandakambunza munosasa vandichii ndakambunza umwe munhu achiti zvanzi musiyano wemunhu akaomerwa nemunhu hmm. akaomera mudiki diki haunyasooneke saka munhu akasatengaka auzoti eh. kuomerwa here kana kuti kuomerwa
ngutizoni eh, inini mm. kuomera kuri kusati kwangu and im doing this for good reason mm. anomazoa eh, wozi kana tichataza kuti kudhara chahanzi ukarembwa nemukaka inofuma yekuruma handiti mm. touya futi pamazuva anaya varume vapera nenyaya yekuburitsa mari hatisi kuramba unenge uinayo waiburitsa asi unozochemei unozosungirirei mm. saka zvadotora panapa ndezvekuti timinimize kufa
tikuita generation yevarume vakapusa mm. vaize kuti munhu kuti munhu unoburitsa zvinhu zvinoexida homwe yako ita zvinhu zviri reasonable kana iwe unazvo chibaba eh wona ka because toti toti ndini jini mbi chibaba eh ka ndine baba tikutengera kana mota saka ni kana ndika jini mbi chira karambwa ne baby ndakatora half ya property ya jini ba rwadziwa hazvurai because ipo but inini manje kana nditambira 200 dollars ndikumupa 150 every month eh ka ukamburitsa zvekupusa unofa

ngatimboendei kumozi mm. munhu anokwanisa kutamba mozi we for a very long time eh. achisa maten maten maten mozi inokudzosera once hundred mm. you understand mm. so you, you, what you do is just to forget kuti zoni kwese uku ndakambodyiwa mari yakawanda so now youare considered watarisa ne hundred yawinayo

ndakaidya nebhebha wangu takaita five five zvinhu zvinongonakidza pane vasikana mamwe nabhawa rinenge rinoaunozvibvisisawenequestion one yandinayo eh, ma eh. ndakumbobvunza imimi munofungei aiwamusikana
anoti inini mukomana kana usina mota handidi Eh, vasikana iye ava- asina mota vasikana Vari- ava vari- right.
Eh, Vari- vanoti Vari- mukomana Vasikana asina ava- mota Eh, nefinance. ona ka, murume Asi iye asina mota akazaaa ne- murume ngaashande waize kutiza kupa mabhebhi mari kutiza kuda kushanda Hmm. iwe shanda mari utenge mota vasikana vanakiro kwete uda kufambisa musikana kubva kufirst two kusvika mutauni ne- ne- nekushikashika kuti anotorwa Hanzi vakamuzomana ne- kakupakomana kushikashika mbiri
pane mwana ndakazoona ka musikana agariswa kumberi kuyaka waiziya vari fo akaaplaya ka giya imagine mwana wako kana mukadzi wako ka
akuona pagadzikwa musikana mm. anditi akatonogara mm. musikana ipapo anditi mm. haana mbobvira akomplaina nekuchinjwa kwaita geaana mota inyaya kuti vasikana ava havana shungu nezvakawanda vanozoita shungu nei kana usina mari aiwa wonaka ngomana kana asina eh? mota chero kaita basa nezvakawandaukaita basa nezvakawanda unofamba netsoka anoziva kuti
mukomana wangu uyu koyo eh, haaburitsi mari what does she do she sees focusing you

mari ukuishandira vanhu eh, ngavagone kushandira anditi mm. musikana ngaashande mari yake eh, kana atouya kwauri ininirangu inini andidika mm. rikanditi inini ndiri kuda mari ndorilonesa